Nilqakom mill-ġdid għall-programm Etimoloġija. Il-programm li ġimgħa wara l-oħra qed ilaqqana ma' kliem, espressjonijiet u idjomi Maltin li jintużaw fil-ħajja ta' kuljum. Kif rajna matul daw l-aħħar tliet ġimgħat, ħafna minn kliem jew inkella mill-espressjonijiet li nużaw għandhom tifsira ħafna aktar profonda minn dak li naħsbu aħna. Fil-fatt matul dan il-programm mhux qed inħarsu biss lejn it-tifsira ta' dan il-kliem imma qed nidħlu aktar fil-fond, jiġifieri qed nesploraw l-etimoloġija tiegħu biex nifhmu aħjar minn fejn ġej u kif żviluppa maż-żmien. Fil-fatt illum se nkunu qed niltaqgħu ma' espressjoni li tirreferi għal sena partikolari, jiġifieri s-sena tal-ħbula. Dari, din is-sena, kienet waħda importanti ħafna, partikolarment minħabba x-xwieni u t-tbaħħir. Ma jistax jonqos li fi gżira ċkejkna bħal Malta, din is-sena kienet waħda importanti ħafna. It-tieni espressjoni li se niltaqgħu magħha llum ukoll se tkun qed tiftaħ tieqa żgħira fuq il-ħajja tan-nies ta' Dari. Fiż-żewġ każi se naraw idjomi li telqu mit-tifsira oriġinali u li llum it-tifsira tagħhom

Min jaf kemm il-darba nsibu ruħna f'sitwazzjonijiet fejn ma nkunux nistgħu nifmu x'għadda minn moħħ xi ħadd li jkun għamel xi ħaġa li qatt ma konna noħolmu li se jagħmilha. Meta xi ħadd ikun għamel xi ġennata ngħidu, imma dak x'fettillu. Ħafna drabi anke t-ton li nużaw biex nesprimu din l-idjoma jkun wieħed ta' stagħġib. Minflokha, ġieli nużaw ukoll imma dan, x'għadda minn moħħu. Mhux dejjem nużawha f'sens ħażin. Ġieli nużawha wkoll għal xi ħadd li, per eżempju, ikun ġie jżurna wara ħafna żmien u b'ferħ ngħidulu, ara, x'fedtillek! Hija espressjoni li ma tesprimix biss stagħġib imma anke dejjem tkun akkumpanjata b'mistoqsija għax wara kollox tirrifletti nċertezza. Apparti minn hekk magħha ġieli ngħidu wkoll x'bar għamlu. Ġieli tintuża waħedha u ġieli bħala espressjoni waħda, imma dak, x'fettillu x'baramlu. Forsi illum il-ġurnata din it-tieni parti tal-espressjoni ma għadhiex daqshekk komuni. Biex nifhmu l-etimoloġija ta' din l-idjoma, irridu mmorru lura ftit ta' żmien mhux ħażin. L-ewwel qabel kollox nifhmu li din ġejja mill-Għarbi, u qed tirreferi għal sena partikolari, dik tal-ħbula, li dani kienet popolari ħafna u importanti wkoll minħabba x-xwieni. Fil-fatt din l-espressjoni ssib l-għeruq tagħha f'din is-sengħa. Ġieli rajt lil xi ħadd ifettel ħabel? Dan ikollu tliet biċċiet jew spagiet u jibda jobbromhom waħda kontra l-oħra, biex nifhmu aħjar, bħal meta xi ħadd qed jagħmel malju ta' xi tifla żgħira. Ġejja wkoll minn ftila, li hija l-eqreb kelma fil-Malti llum. Aqbad xema twila minn dawk il-bojod u ħolli l-ftila tagħha. Din tkun magħmula l-istess bħal ħabel, jiġifieri dawn it-tliet spagitt żgħar li jkunu mibruma waħda fl-oħra bħal meta qed tinseġ. Iżda dwar dan jispjega tajjeb ħafna u jagħtina aktar eżempji il-Professur Martin Zammit.

Qed tobrom tliet strands, biex ngħidu hekk, ta', ta spak, ħbula, għaġina, eh? eh allura huma sinonimi. Eh? eh xfettillu u xbaramlu, eh, baram fettel huma huma sinonimi. L-istess, telqu mill-sena tal-produzzjoni tal-ħbula, per eżempju, li kienet importanti għaxwini għal-qalqe eh, li rrit nies illi jafu jfettlu ħabel. Li minn tlett teħbula jġibhomlok wieħed ikbar, eħxen, biex ikun jista', taf inti, jorbot dgħajsa, jżomm dgħajsa max-xatt. Hi x'inhi? Kien hawn sengħa sħiħa u hawn anke apparat, eh, qisu jieħu t-tlett teħbula u jdawru u dak huwa, eh, it-tfettil, biex ngħidu hekk. Jiġifieri dejjem nitilqu mis-sens oriġinali, li jieħu tifsira metaforika, u l-oriġinali ninsewh imbagħad. Qed tifhem? Aħna ġifa nsejniha, imma nafu llum ġifa xi tfisser. Però hija metafora ta' katavru. Tfettel, u aħna f'moħħna xi nkunu qed nagħmlu? Tajt nagħmel hekk, tajt nagħmel hekk, jew tajt nagħmel hekk. Tlieta, ġieli erba', ġieli sitta, ġieli, eh? Qed nobron f'moħħi, qed indawwar, eh? Għandi dal-ħsieb idur f'moħħi, eh? U din l-immaġni ta', eh? Ta' kif tobrom ħabel,

Mill-ħbula, issa sejrin immorru għall-faħam. Anke din id-darba se mmorru ftit lura fi żmien mhux ħażin. Fi żmien meta l-użu tal-faħam kien importanti ħafna, b'mod partikolari biex wieħed isaħħan id-dar jew inkella biex isajjar. Fil-fatt, dari, il-bejgħ u l-kummerċ tal-faħam kien wieħed importanti ħafna għax kien wieħed mis-sorsi ewlenin tal-enerġija, kif kien sa ftit ilu wara kollox. Bħalma rajna aktar qabel, anke hawn se niltaqgħu ma' kelma jew espressjoni li t-tifsira tagħha telqet mill-oriġinal u kompliet tiżviluppa biex illum it-tifsira hija waħda metaforika. L-idjoma jew l-espressjoni li se niltaqgħu magħha issa hija faħam miblul. Min jaf kemm-il darba nużawha fil-kuntest it-tajjeb, iżda xorta waħda ma jkollna l-ebda idea xi nkunu qed ngħidu. Dak għandu l-faħam miblul ngħidu għal xi ħadd li jkun inqabad jigdeb u jipprova jġib kull skuża biex idur magħha. X'ġaralek? Jaqaw għandek il-faħam miblul? Ngħidu lil xi ħadd li jibda jaġixxi b'mod suspettuż, forsi biex jgħatti xi żball jew xi ħaġa li jkun għamel? Fi kliem sempliċi, tingħad lil xi ħadd li jkollu x'jaħbi. Imma minn fejn ġejja din tal-faħam miblul? X'aktarx, u din jgħidha wkoll Mikil Anton Vassalli, li din l-espressjoni hija bbeżata fuq anoloġija mill-ħajja ta' kuljum, meta dawk li kienu jbiegħu l-faħam blużin kienu jippruvaw iqarrqu bin-nies. Fil-fatt, kien hemm min kien ixarrab il-faħam biex fuq il-miżien jitqal. Kien hemm min jagħmilha b'qerq u kien hemm min jagħmilha wkoll biex iġib lura flusu għax xi faħam kien jaqagħlu waqt li jkun qed iġorru. Imma miskin hu dak li kien jipprova jmur iqabbdu għax kien jimla kullimkien duħħan. Jekk tkun qed tagħmel barbecue, ipprova itfa' ftit ilma fuq il-faħam u tara x'jiġrilek. Żgur ikollok il-faħam miblul. Minn hemm ġejja din l-idjoma tal-faħam miblul. Interessanti mhux biss li din kienet tingħad fi żmien l-Ordni ta' San Ġwann, imma anke l-fatt li ma ngħiduhiex biss aħna l-Maltin, imma anke ssibha tingħad fi Sqallija. Fil-fatt, din l-espressjoni tinstab ukoll f'Dizjunarju Sqalli Toskan tal-1863. Iżda dwar dan se jkompli jirrakkontalna u jispjegalna Martin Morana, li apparti dak li qal Vassalli, għandu wkoll teoriji oħra interessanti.

Dinha interessanti din l-idjoma ma ngħidux biss aħna l-Maltin, jgħidu anke l-Isqallin. Faħmiblu huwa meta bniedem għamel xi ħaġa bil-moħbi u qed jipprova jaħbiha minn ta' madwaru u l-mod kif qed iġib ruħu, inti dak li jkun tgħidlu, hm, naħseb illi da għandu l-faħam miblul, hemm xi ħaġa li ma jridx juri. Issa l-istorja tagħha hija, kif jgħidha din kif jgħidha Mikiel Anton Vassalli, mhux jien eh, jgħid illi Fl-antik meta l-faħam kien jinbiegħ, ovvjament xi ftit minnu mit-trab tiegħu jaqa' u biex iġib flusu minn dak li jitlef kien ixarrbu biex itaqqlu dak li jiġi biex ibigħ itaqqlu allura jidher itqal jidher li mingħalik għandek ħafna u m'għandek xejn. Però tmur id-dar jibda jdaħħan kemm jiflaħ għax mxarrab bl-ilma da, tgħid da żgur hemm il-faħam miblul. U mbagħad ikompli jgħid Michelanton Vassalli illi Min kien ikun attent għal dawn in-nuqqasijiet għal dat-tip ta' serq, kienu jikkastigawh fil-pubbliku, u n-nies kienu jgħidu, Dak żgur għax għandu l-faħam miblul. Dak x'jgħid Mikiel Anton Vassalli? Jien personalment għandi opinjoni oħra, tgħidli int se tmur kontra Mikiel Anton Vassalli, imma għandi opinjoni oħra. Naħseb illi hija tajba wkoll, il-għaliex fl-antik il-burdnara meta kienu jinżlu minn fuq il-bastimenti bil-faħam, kien kultant jaqalhom taqalhom xi faħma fil-baħar b'kumbinazzjoni, din ironika qed ta' ironika kumbinazzjoni, jiġifieri probbilment kienu jwaqqgħuh apposta. U mbagħad wara jmorru jaqbżu l-baħar u jtellgħuh. Meta ttellgħu dak se jkun imxarrab. Meta dak se jkun imxarrab u sa tieħdu d-dar biex tqabbdu, se jagħmel it-tħaħen. Nimmaġina l-ġirien malajr jgħidu, 'Dak għandu l-faħam miblul. Għaliex? Għax qagħad idaħħan Ma' kullimkien dal-bniedem mill-kċina tiegħu. Jiġifieri jista' jkun hekk ukoll. Imma interessanti li ngħiduha mhux biss aħna l-Maltin u kienu jgħiduha allura anke fi żmien l-Ordni, fi żmien Kavallieri, għax qagħad isemmiha anke Michael Anton Vassali, imma kienu jgħiduha l-Sqallin ukoll din. U b'dik l-informazzjoni niġu fit-tmiem ir-raba' programm mis-sensiela Etimoloġija. Il-programm li qed ilaqqana ma' kliem u espressjonijiet li nużawhom ta' kuljum u qed insiru nafu aħjar l-istorja warajhom u kif it-tifsira tagħhom żviluppat għal dik li waslet għandna llum. Nittama li din l-informazzjoni qed issibuha interessanti u qed tkompli tgħinkom tapprezzaw kemm il-Malti huwa sabiħ, kemm il-lingwa hija ħajja u kemm wara kollox jiddependi minna biex inżommuha relevanti. Niltaqgħu bħal-lum ġimgħa. Saħħiet.